u tgħid ħafna rekomandazzjonijiet li għandu jkollna awtorità tax-xandir iktar professjonali, mhux l-awtorità tax-xandir hija ballun f'idejn iż-żewġ partiti, jiġifieri Partit Nazzjonalista jagħżel żewġ membri, Partit Laburista jagħżel żewġ membri, iċ-chairman jagħmlu l-Prim Ministru suppost wara li jikkonsulta l-Kap tal-Oppożizzjoni, which hardly ever happens, U n-nies illi ma jemmnux f'dawn iż-żewġ partiti korrotti, in-nies illi jiġu jaqgħu jqumu mill-Partit Laburista jew il-Partit Nazzjonalista, dawn m'għandhomx ikollhom rappreżentant fl-Awtorità tax-Xandir, sewwa? Allura din hija. U x'kienu l-konklużjoni tat-test tiegħek? Jiena naqbel ħafna, speċjali hija parti mill-frustrazzjoni tiegħi, huwa raġuni għalfejn Jiena biex ta' kuntent li da' show isir għawek anka il-Broadcasting Authority mandomx jett fuq ehm, dan il-produzzjoni. Beato lej. Ehm, Beato lej li inti ehm, Inti wara li għamilta dit teżi x'kienu l-konklużjonijiet fuq eh. il-Broadcasting Authority? Għajr il-fatt li il-board kif qed tajt inti nħatru minn żewġ Il-konklużjonijiet tiegħi f'teżi li hija twila ħafna U għamilt ir-ritratt tiegħi ta' dak iż-żmien fuqha fil-faċċata ta' quddiem. Għalfejn qed tgħidha b'daqshekk tbissima? Kellek xi six pack jew hekk? Il għaliex dik kienet parti mit-tbissima anke tal-eżaminaturi. Nosservaw kemm hu sabiħ ir-ritratt tiegħek. Waqt li qed jagħmluli l-oral tat-teżi. L-oral żomm sekonda. Għax għamilt inti tagħmel teżi. Eh, tat-teżi. Imbagħad inti trid tiddefendiha. Ma nistax jiena ngħid, isma', Għandna Awtorità tax-Xandir imnejka? Għidli għaliex qed tgħid li l-Awtorità tax-Xandir hija mnejka.
Il-Viva, jew il-Viva. That's right. Allura dinha trid tmur quddiem bord u daw jeżamin u dawna jeżaminawk. U parti mill-ironija kienet imħabba li għamilt Dana ir-ritratt tiegħi fil-paġna ta' ta' quddiem. Għoġobna ħafna r-ritratt tiegħek, speċi. Mhux il-kontenut.
Il-kontenut biss. Il-konklużjonijiet tiegħi kienu li kellna bżonn ta' liġi ġdida li tirregola x-xandir. li tirrispetta il-pluraliżmu, qed nitkellmu 1976 hawn, 1976 infakkrek li kienet sena terribbli għall-kawżi li kien hemm fix-xandir fil-Qrati. Ħafna drabi mill-Partit Nazzjonalista kontra l-Awtorità tax-Xandir u l-Partit Laburista. Għaliex? Għax kien hemm ħafna Domandi dwar il-parzjalità u l-indipendenza taċ-xandir, u dan għad dħalna fih. Tant hu hekk li sentejn wara. Kien hemm, fil-verità, kien hemm. Uff! Kemm trid kawżi. Le, mhux kawżi, kien hemm parzjalità. U le, x'faqgħet daqs kemm hemm parzjalità u indipendenza llum. Taħseb li l-affarijiet ggravaw illum il-ġurnata? Le, illum aggravaw, illum aggravaw. Mela, jiena meta kont nagħmel ix-xogħol f'Xandir Malta, sewwa, Kemm kienu jgħajtu kontra Toni Pellegrini. Sewwa, jiena, jiena niftakar, ħa ntik eżempju wieħed. Darba mort quddiem Toni Pellegrini, għidli Amy, għax Amy kien għidli kien isejjaħli. Għedtlu, għedtlu Mister Pellegrini, kont qed nagħmel serje jisimha Anima, għedtlu rrid nagħmel programm dwar il-ħara u l-bewl. Għedtlu għax ħadd ma jitkellem dwar il-ħara u l-bewl. Hu ħaġa essenzjali, sewwa anke fil-każ illi kellna ma' dan il-pastor illi ħa għalih għax xi ħadd qallu toqba tas-sorm u mar jagħmel rapport il-Pulizija. Dana Pellegrini kien fuq id-desk tiegħu, kellu telefon aħdar, qed ngħidu Broadcasting House, Saint Luke's Road. Għafas buttuna u qabad dritt mal-Prim Ministru li kien Karmenu Mifsud Bonnici, li kien ħabib tiegħi sew u jafni sew. Qallu, Prim, Allo għandi l-lejn miegħu. Irid jagħmel programm fuq il-ħara u l-bewl. Qabeż, Dak almenu minn Kastilja qallu jekk għandu pjaċir jiddiskuti dan is-suġġett, ħallih jagħmlu. Imbagħad. Ma l-kunsiderazzjoni m'għandhiex tkun jekk il-poplu għandux bżonn programm fuq il-ħara u l-bewl? Le, it-teżi tiegħi kienet din hija serje soċjo-edukattiva, jiena kont l-ewwel programm f'dan il-pajjiż iffilmjajt mara qed twelled. kemm ċesarja kif ukoll b'mod naturali. Iffilmjajt nies jieħdu l-kokaina. Iffilmjajt nies illi kienu qed ineħħu l-fibroma tan-nisa u kellna inċident waqt li Professor Edwin Grech, Alla jaħfirlu, kien qed jopera, tant in-nies madwaru bdew iħarsu lejna niffilmjaw illi nsew il-gass fl-istonku ta' dil-mara u qed naraw l-istonku ta' dil-mara jikber waqt li qed jippruvaw jneħħulha il-fibroma, ma nindunaw bl-emerġenza waqqfu r-recording u ħriġna u ħriġna 'l barra. Dak kien programm illi n-nies riedu jitgħallmu. Jekk huwa prostituzzjoni rridu naraw xi tfisser prostituzzjoni. Jekk hija omosesswalità, u jiena ridt nagħmel u kif għamilt effettivament, Dawna il-programmi kollha. Li meta tgħid il-ħara u l-bewlet tgħid fuq l-aktar elementi krudi tal-bniedem. Le, mhux krudi, l-aktar elementi realistiċi. Ħa ngħidilek din, meta ġie biex inxandru l-programm, dak kien programm live. Illum mhux qed isiru programm live, sfortunatament imħabba l-ekonomija. Meta qed nagħmlu dan il-programm aħna liberi, qed nagħmluh tard filgħaxija u hekk u m'għandniex spazju. Jien hemmhekk ridt Mano Libera u tawieli. Tawieli Mano Libera illi konna nibdew il-programm eżatt wara l-aħbarijiet, xi d-disgħa ta' bilgħa u neqpa' sejjer sas-siegħa, sas-satejn ta' filgħodu. Tawni Valletta, dak iż-żmien Valletta konna ngħidulha, kienet Angela Agius l-ewwel waħda.
Angela Agius omm Lara? Eh, Angela, eh. ġeħ, dik minn rabat. Għadda eh, tamel. Illum tamel niskata. Niskata. Ekko.
Issa, i kienet, zgur kienet assistenta, u għamilna fuq l-AIDS, għax dak iż-żmien kien 1984-85, mitrok ħanzin un batzvelaw li dar raġel sabiħ, effettivament kien gay, Jiena qatt ma kelli xejn kontra ħadd, imma mbagħad niddejjaq bħalma għandna dil-liġi tal, conversion therapy li tindaħalli jekk jiena rrid nagħmel programm fuq il-conversion therapy. Però din tajjeb li nispiċċahielek, duty announcer dak iż-żmien kienet waħda ta' sitta sbatax-il sena Graziella Attard Previ, illum membru tal-Parlament fuq in-naħa tal-Partit Laburista. U din qed inilha meta tħabbar il-programm. Illejla Dottor Emmi Bezzina se jwasslilkom edizzjoni oħra fis-serje soċjo edukattiva Anima u t-tema hija Il-Ħara u l-Bewl u din rifjutat illi tgħid il-kelma il-ħara u l-bewl għax qalet it was beyond her dignity. U allura l-programm ħabbritu Emmi Bezzina llejla se jintroduċikom dwar it-turbulazzjonijiet tal-istonku. Which was totalment baget. Allura il-programm ftaħtu. Turbulazzjonijiet tal-istonku xejn. Dan huwa dwar il-ħara u l-bewl, ħaġa li jekk intom normali, ħaġa li jekk intom bnedmin, ilkoll kemm intom tagħmlu. Għalfejn taħseb niddejqu nitkellmu fuq il-ħara u l-bewl? Għax għandna sens ta' inferiority complex. Il-bniedem għandu sens ta' inferiority complex. Well contrasted with. Jiddejjaq jgħid iż-żopp, jiddejjaq jgħid l-għoxx, jiddejjaq l-għid it-toqba tas-sonn, when contrasted with bir-realtà tal-ħajja. Irridu ngħixu dak illi mhux reali. Isma', jiena l-iktar persuna perfett li hawn fid-dinja. Jiena m'għandix difetti. Jiena ma nboss. Jiena ma naħrax. Jiena ma nbambullx. Jiena ma naħxix. Ma dawn huma affarijiet illi jagħmlu s-siżien tal-ħajja tagħna ta' kuljum. So why shouldn't we talk about them? Il-żewġ partiti politiċi ewlenin huma saħta fuq is-soċjetà tagħna. Dawn ħolqu mekkaniżmu legali u soċjali li ma jistax ikun hawn il-vera demokrazija. Semmejtlek l-eżempju tal-Awtorità tax-Xandir. X'jiġifieri fuq l-Awtorità tax-Xandir m'hemmx nies indipendenti li jiġu jaqgħu jqumu miż-żewġ partiti? It-tieni, għandna l-istazzjonijiet televiżivi u tar-radju taż-żewġ partiti. Ħlief

u tan-nies involuti.
Mela, tlaqna?